He nda ri khou vha ṱanganedza hafhu futhi kha thero dzashu dza Ipfi ḽa Mudzimu dzine khadzo ri vha ri khou guda nga zwithu zwinzhi zwo fhambanaho nga ha Mudzimu. Thi ngo ri humbudza zwe ra guda tshifhinga tsho fhelaho, ro guda nga mafhungo a, ro dzhia mbudziso ra ri ndi mini tshine tsha nga ita uri vhathu vha baleliwe u tenda kha Mudzimu, ndi mini tshine tsha nga ita zwa uri vhathu vha si takalele hovhu vhurereli hashu ha Tshikriste, ha Christianity, ndi mini tshine vha tshi sedza kha Christianity vha wana zwi tshi lemela uri vha tevhele vhurereli ha Christianity. Nda sumbedzisa zwa uri hu na zwithu zwinzhi zwine ri tshi zwi guda Bivhilini ndi zwithu zwine zwa vha zwi zwivhuya, hu zwithu zwine zwa vha zwi zwavhuḓi. Ende ngauri ndi zwithu zwivhuya, zwithu zwavhuḓi, nda wana uri zwi nga zwi nga kanganyisa vhathu uri ndi ndi ngani ro ro ho ḓala zwivhuya ho ḓala uri Yesu u khou ri gudisa uri a ri funane, a ri hangwelane, a ri ṱhogomelane. Zwithu zwinzhi zwavhuḓi zwine ra vha ri khou zwi vhona Bivhilini zwine zwa vha zwi zwivhuya, ndi tshifhio tshine muthu a tshi tshi sedza a vhona uri hetshi a thi a thi tshi funi a thi nyagi u tshi tevhela. nda sumbedza zwa uri hu na na miṅwe milayo ine ri tshi sedza i nga ri lemela vhaṅwe na miṅwe ine roṱhe ri nga tenda uri ndi milayo ya vhuḓi u fana na mulayo uri ri songo vhulahana ri songo tswelana ri songo vha vhathu vhane vha zwifhelana ri tshi ita na vhuṱanzi ha u zwifha ngo ralo ngo ralo. Mara havha na miṅwe milayo ine yavha i kho amba nga tshithu tsho no nga vhupombwe hune khatsho vhathu vhaṅwe vha pfha uri vha no khou ḓi dzhenisa kha shango ḽa ḽa ḽa ḽa ndi nga ri shango ḽa vhudzekani kana shango ḽa sexuality ṋamusi vha sa ho vha siho mbinganoni. So ndi hezwo zwiṅwe zwithu zwine zwa ita uri vhaṅwe vhathu vha pfhe uri zwi a vha konḓela u tevhela heyi riḽidzhini yashu so. tshiṅwe tshithu tshe nda tshi sumbedzisa nga nṱhani ha itsho tsha tsha sexuality tshine tsha tshi khou sedzela kha milayo ine ya amba nga milayo ya ya vhudzekani uri hezwi ndi zwithu zwine mudzimu u khou ri fha zwone fhedzi ri mbingano. Iṅwe tsumbo ya vhuvhili nda amba zwa uri hu na thaidzo ya tshelede ngauri vhathu vhanzhi tshelede yavho vha vha vha na vhoi fara hayani ende hu na hunzhi hune ri tshi sedza ri wana na huṅwe dzi kerekeni hu khou funziwa tshelede sonḓa iṅwe na iṅwe i khou vhidzelwa hu khou pfhi kha i ḓisiwe tshelede. Ha vha na vhathu zwino vha khou thoma uri no kana kerekeni set up ya hone yo tou itelwa uri i ri dzhiele tshelede na nda sumbedzisa uri ndi ḓo thoma ndi khou amba nga thero ya tshelede ri khou sedza zwinzhi nga ha tshelede tshifhinga tsho fhelelaho ndo amba uri ndi tshelede ya ṱoḓea nḓuni ya mudzimu ya ṱoḓea uri ri kone u badela u holela vhathu vhane vha khou shumela kereke ngori na vhone vho vha tea u ḽa since vha vha khou shumela kereke full time zwi amba uri mbiluni yavho vhone vha tea u kona u Humbula uri, Naa zwi nga konadzea na u vha na kereke ine a i na vhashumeli vha full-time? Vha ḓo kona u zwi vhona zwo ri zwi nga zwi nga konḓa. Nda dovha nda sumbedzisa zwo ri ee of course hu vha hu na dzi situation dzine na kereke nnzhi dzi hone dzine dzi a kona u shumisa tshelede u yo ṱhogomela vhathu vhane vha vha vhashai. Zwine na zwone ri a zwi guda Bivhilini uri a ri ṱhogomelane, a ri tondane, a ri funane. zwi amba uri muthu ane a vha khou dzhena kereke ine ya vha i khou kona u fara tshelede nga nḓila yavhuḓi a nga si vhe na thaidzo ya u ṋea tshelede kerekeni. Ro ḓi sumbedzisa zwa uri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ya vhona uri vhafunzi vha nga ḓivha vha khou shumisa tshelede u ḓi pfumisa zwi nga zwezwo mara fhedzi arali set up ya kereke i nga nḓila ine hu na budget yo no tou vhonala hu na phoḽisi dzo no driver zwa uri eyi tshelede i fariswa hani zwi nga ita zwa uri vhathu vhanzhi vha pfhe vho vhofholowa nga heyo tshelede nga maanḓa arali zwithu zwa mudzimu zwo dzhena mbiluni yavho uri vhone vha pfhesese zwa uri tshelede nḓuni ya mudzimu ya ṱoḓea ende zwi a zwi a ṱoḓea uri vhafunzi vha ṱhogomeliwe na vhashai vha ṱhogomeliwe nga kereke. Ndi zwone kereke i nga si kone u ṱhogomela vhathu vhoṱhe na zwithu zwoṱhe mara zwi nga mishini uri ipfhi ḽa mudzimu ḽi ye hoṱhe hoṱhe ndi zwiṅwe zwithu zwine tshelede ya kona u shuma zwone. zwino kha ṋamusi ri no ngo sedza thero futhi ya tshelede ine ra ḓo ri khou vhala kha bivhili ri pfha zwa uri na bivhili hu na ndi gai huṅwe hune ya amba hone nga ha tshelede kana nga mafhungo a masheleni a hashu ngori ndi mafhungo a konḓaho so ndi zwine ra ḓo ri khou ita zwone kha thero ya ṋamusi. So musi ri tshi vhala kha ipfhi ḽa mudzimu ri khou sedza kha luka chapter 12

Vhudza mukomana kana murathu wanga uri a nkovhele-vho ifa ifa na nṋe. Zwi amba uri hafha fhethu zwine ra nga humbula ndi zwa uri ṱhaṅwe ho vha hu na khotsi, ṱhaṅwe khotsi vho vha vho lovha ha sala ifa, ifa ḽa ya ḽa wela kha first born. U bva hafho musi ifa ḽo wela kha first born zwine zwa khou itea ndi zwa uri hoyu murathu wa first born u khou nagavho uri a wane mukovhe kha ifa ḽo salaho zwino ngori u khou nanga u wana mukovhe kha ifa ḽo salaho a ya kha yesu a ri e, mufunzi e, nthuse uri ndi wane ifa ḽo salaho ngauri khotsi anga vho sia ifa mara fhedzi hoyu mukomana wanga khou dzhia ifa ḽoṱhe mara eh, phindulo ine yesu a i ṋea i a akhamadza vhathu vha hashu ngauri heyi ndi phindulo ine eh, na na na na vhone vho vha sa nga si lavhelele ngori u nga lavhelela uri yeso sa mufunzi muhulwane u ḓo vha a na ndavha na uri vhathu vha wane mukovhe wo fanelaho a ye a vha thusi havha vhakomana mukomana na murathu uri vha kone u kovhekanya ifa zwavhuḓi mara zwine yeso amba zwone u amba na munna a ri nṋe ndi muhaṱuli na nahone ndi nṋe ane nda shuma u kovhekanya ifa . ḽa vhathu yesu u khou ri ha ngo ḓa u ita hezwo ha ngo ḓa u thusa vhathu uri vha kovhekanye maipfa a dovha a ri nahone ni lavhelele uri ni songo vha na lutamo tamo lwa zwithu hafha vhutshiloni nahone vhutshilo ha muthu a si mafhungo fhedzi a lupfhumo. Lupfumo a si vhutshilo vha hashu. Ndi zwine Yesu a khou amba zwone kha vesi 15 uri, Nahone vhutshilo ha muthu a vhu ngo fhaṱiwa nga lupfumo. Ende zwine ra vha nazwo ṋamusi zwine ra khou vhona ndi zwa uri vhunzhi hashu ri sedza vhutshilo sa lupfumo, lupfumo lwa masheleni, lupfumo lwa ndaka. Ende Yesu Kristo u khou ri vhutshilo a si mafhungo a lupfumo lwa ndaka. ndi zwine ra khou vhona zwone musi ri khou guda eh, hafhanoni kha luka chapter uh, 12 alright a ri ise phanḓa so yesu kristo ndi yone eh, phindulo yo thoma ye a i ṋea uḽa murathu uri eh, ha ene a ngo ḓela u kovhekanya eh, ndaka dza vhathu a si ene ḽoyara o ḓaho u kovhekanya ndaka dza vhathu. Ende hezwi zwithu ri tea u zwi dzhiela nṱha musi ri tshi ri tshi aphuroutsha heyi subject ri tshi vha na mafhungo na dzi mbudziso dzo fhambanaho nga ha lupfumo uri naa Yeso Khristo o ḓela na u kovhekanya lupfumo lwa shangoni, lupfumo lwa masheleni. Ende ndi ndi ndi subject i lemelaho ngauri vhunzhi hashu tshelede ri a i ṱoḓa a huna ane ha i ṱoḓi tshelede roṱhe ra i ṱoḓa ya u renga ngauri ra sa vha nayo a ri koni u ḽa a si zwone. Zwino kha verse sixteen a tshi isa phanḓa ndi hafha hune a khou thoma u amba nga tshifanyiso tshino ndi zwa uri hu na muṅwe munna khoyu we a vha o pfhuma hoyu munna u nga ri a ri nga ri ndi ndi ndi ndi ndi ndi farmer in other words u vha a khou shuma kha bulasi ḽawe bulasi ḽawe ḽa ḽa ḽa mufha mbuyelo nnzhi a a a a a vha na khaṋo khulwane hezwi ono vha na khaṋo khulwane a vhona uri yo lupfhumo ndi lunzhi lune uri zwoṱhe mvula mvula dzi vha dzo na zwavhuḓi lupfhumo khulu ndi lwa vhuḓi ha itea mini. U bva hafho ari no ndi kho tea u to u to fhaṱa

a ya a dzula munna wa vhathu a ḓisetshela a ḓitakalela a ri hano ngoho ngoho ndo kaṋa ngoho ngoho ndo fhedza afha vhutshiloni a khou sedza uri ndaka yawe ndi khulwane vhukuma yesu khristo a tshi isa phanḓa nga tshifanyiso tshawe a ri uyu munna khoyu ane vhutshilo hawe ṋamusi hu khou ṱoḓiwa mudzimu u khou nyago mu vhidza amba a ri ifa ḽi ḓo sala na nnyi musi o muṋe o no vhidziwa um so zwine yesu kristo a khou ri sumbedzisa zwone ndi zwa uri um a ri vhe vhathu vhane okay a tshi sa phanḓa o thoma a ri um na nnyi na nnyi ane a vhea lupfumo lwawe kha ene muṋe a ḓi vhona sa uri o pfuma ngori u na ndaka a ḓi vhona zwori u wa khwine ngori u na ndaka na nnyi na nnyi ane a vhea lupfumo kha zwithu zwa zwa ṋama kha zwithu zwa shangoni na nnyi na nnyi ane a zwi ita nga u ralo na onoyo u ḓi fana na onoyo munna we a vha o kaṋa khaṋo khulwane. Yeso Khristo a tshi fhedza itshi tshifanyiso tshawe a ri ndi u sa pfuma, u pfumela Mudzimuni is not rich toward God. Vha hashu hu na zwithu zwi no pfhi u u wana lupfumo kha Mudzimu, u wana lupfumo Mudzimuni, u ḓidzhia uri nṋe ndo pfuma ngauri ndi na Mudzimu. ndo pfuma murena ndo pfuma ipfhi ḽawe ndo pfuma vhuhone hawe vhutshiloni hanga ndo pfuma murena vhathu vhanzhi musi ri tshi funza mafhungo a vha tsha a dzhia ngori muṅwe na muṅwe uri wa i ṱoḓa ya u renga a vha tsha a ṱanganedza haya maipfhi zwa uri ngo ngoho hu na tshithu tsho no pfhi lupfumo pfumo ndi iwe ra tshi luimbo luimbo ra ri lupfumupfumu ndi iwe murena vha kha ḓi zwi tendana na ṋamusi zwa uri vha vha na murena vho wana lupfumo lwone lwoṱhe lwo fhelelaho zwino vhunzhi vhane vha ḓo thetshelesa vhane vha vha pfha haya maipfi vha mbo ḓi ri riṋe vhatendi ri zwi ḓahela nga uri mini nga uri ri khou ri lupfumo ndi murena hu uri tshelede vhutshiloni ya ṱoḓea Ndi ndi zwa vhukuma ya ṱoḓea mara fhedzi hezwo a zwi a zwi tshintshisi mafhungo a zwi shandukisi mafhungo uri lupfhumupfhumu vhukuma ndi murena ngori vha ḓivha vha nga vha nayo tshelede mara vha vha khou tambula vhutshiloni havho vha nga vha nayo tshelede vha vha khou tambula ngauri mbiluni yavho a vha na dakalo vhukuma vha nga vha nayo tshelede vhutshiloni havho mara a vha hu na zwithu zwinzhi vhutshiloni zwine zwa khou vha ṱhavha ṱhavha mara musi vha na murena vha nga wana phodzo vha nga wana tshilidzi vha nga wana mulalo. Nahone ri si hangwe uri zwoṱhe zwine ra vha nazwo afha vhutshiloni it's temporal, ndi zwa tshifhinga tshiṱuku. Hu tshe na vhutshilo vhu sa fheliho. Zwino thaidzo ndi musi ri si tsha tenda kha vhutshilo vhu sa fheliho, ri si tsha tenda zwa uri Yeso Kristo u kha ḓi ḓo vhuya, zwa uri vhutshilo vhu sa fheli vhu hone, hu tshe hone. Mara arali ri kha ḓi isa phanḓa ri khou tenda kha uri Yeso u kha ḓi ḓo vhuya, vhutshilo vhu sa fheli ho vha vhu hone zwi amba uri ri ḓo kona u zwi vhona zwa uri vhutshilo hafhanoni ḽifhasini vhu temporal ndi vhupfhufhi ndi zwone musi ri khaho ri tea u vha ri khou ḽa ri tea u vha ri na zwine ra nwa mara ndi ngazwo Yeso Khristo a tshi isa phanḓa musi a khou amba kha mafhungo awe a ri ra vha ri khou isa phanḓa u amba nga uri ri songo vha ri vhathu vhane ra vha na mbilahelo nnzhi dzi sa fheliho uri ri ḓo nwani ri ḓo ḽani ngauri mudzimu ndi ene ane a.

mudzimu u na ndavha na riṋe, mudzimu u a kona u ri ṋea hune ra ṱoḓa hone mara riṋe ri songo vha vhathu vhane ra vha anxious ra vha na stress vhutshiloni, ra vha na mutsiko wa uri na ri ḓo ḽani ri ḓo ṅwani ngauri vhunzhi hashu ri ḓo fhedza ri khou tou lovha ri khou lovha nga nṱhani ha stress fhedzi. mara ri vhe na vhathu ri vhe vhathu vha lutendo vhane vha tenda zwa uri mudzimu u na ndavha na riṋe mudzimu is still in control zwino ndi heḽo fhungo ḽine um a si kanzhi ri tshi ḽi funza mara ndi ngoho ndi ngoho ya uri a ri ngo tea u vha ri vhathu vhane ra vha ri khou ḓi tambudza nga u stresa uri ri ḓo ḽani ri ḓo nwani vhashu um mafhungo ndi a vhuṱhogwa noni uri ri vhe vhathu vhane ra vha na u tenda kha mudzimu u tenda uri mudzimu ndi ene ane a nga kona u ri ṋea zwithu zwine ra zwi ṱoḓesa mara zwine yesu a khou funza hafhanoni u khou funza uri ri songo vha na vhathu ri songo vha vhathu vhane vha vha na eh, anxiety ra vha vhathu vhane ra dzula ri na nyofho uri na matshelo ri ḓo ḽani ri ḓo ṅwani ri sa ri tshi dzula ri khou humbula nga mafhungo ende ha mafhungo ndi maṅwe mafhungo ane vhunzhi hashu a ri tsha amba nga hao ngauri ri vhona u nga ri zwithu zwa mudzimu ndi zwithu zwo ita uri vhathu vha dzule vha khou tambula ende ndi dziṅwe dza dzi ngoho dzine dzi a vhavha ṋamusi zwi a vhavha uri vhunzhi hashu ri vhona unga vhutendi a vhu practical ngauri yesu khristo u khou ri ri songo vha na ndavha uri ri ḓo ṅwani ri ḓo ḽani ngauri mudzimu u ḓo ri ṱhogomela u a ri funa zwino yesu khristo u khou ri riṋe mbilu dzashu kha dzi vhe kha zwithu zwa ḽiṱaḓulu, mbilu dzashu kha dzi vhe kha muvhuso wa Mudzimu. Ri ṱoḓe u thoma muvhuso wa Mudzimu, hezwi zwiṅwe zwithu zwoṱhe Mudzimu u ḓo zwi engedza mara riṋe ri vhe vhathu vhane ra vha ri khou sedza kha Mudzimu. So musi ri tshi amba nga haneyo mafhungo ri khou amba nga tshelede, ipfhi ḽine ra tea u vha ri khou ḽi sedza hafhanoni ndi uri Naa mbilu dzashu dzi tsheledeni na? Kana mbilu dzashu dzi kha Mudzimu na? Musi ra i vhala heyi Luka 12 ri khou ri khou shumisa nga nḓila ye ya ṅwalwa ngayo kha kha Mathew chapter 6, Yesu Kristo u vha a khou amba nga mafhungo a uri a ri nga si kone u vha na Mudzimu tshelede na Mudzimu ṱaḓulu ṱaḓulu ngori tshelede na yone i ya vha mudzimu kha riṋe. ndi hayo mafhungo a uri na mbilu dzashu dzi kha tshelede na kana mbilu dzashu dzi kha muvhuso wa Mudzimu. Zwino musi mbilu dzashu dzi tsheledeni fhedzi zwi vha zwi khou ri vhea khomboni, khomboni ya uri ri khou vhea mbilu dzashu kha zwithu zwine a zwi vhuisi for life, a zwi vhuisi for eternity, a zwi vhuisi u ya hoya. Zwi nga ri vhuisa zwino ṋamusi mara musi ri tshi sala ri tshi khou amba nga nga vhutshilo vhu sa fheliho a zwi vhuisi nahone ri vha ri khou vhea fulufhelo ḽashu ri vha ri khou ḽi vhea kha zwithu zwine ndi zwa tshifhinga nyana nahone ndi zwithu zwine zwi a tswiwa zwi a tsweya nga ma nga mafobvu zwa dovha zwa tshinyala nga mini nga ḓuvha musi zwithu zwi kho ḓi tshinyala zwi tshi ya vha ḓivha na musi vha na goloi vho i paka afho nnḓa ivha i kho isa phanḓa i kho ṱahala ndi uri i ṱahala every single day i nga ḓivha i khou tou ṱahala slow mara i khou ṱahala vha na nnḓu i khou ṱahala every single day i nga ṱahala slow mara i khou ṱahala ngauri ndi ndi ndi ndi mulayo wa saintsi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tshi khou ṱahala ndi mulayo wa saintsi hoyo ende zwi vha zwi khou ṱahadziwa na ngori ḓuvha ḽi vha ḽi khou zwi fhisa khezwiḽa mara hu na vhutshilo hu sa fheliho hu na u kona u vhea fulufhelo ḽashu kha zwithu zwa mudzimu u vhea fulufhelo ḽashu kha mudzimu u vhea fulufhelo ḽashu kha muvhuso wa mudzimu ende ha mafhungo ndi tshi khou amba a thi kha uri ri khou ya kha mudzimu uri a ri ṋee tshelede ya hone ine ra khou i amba ngauri ri songo shumisa mudzimu sa sa nḓila ya u swika tshelede. ndi huṅwe vhukhakhi hune ra vha naho u shumisa mudzimu sa nḓila ya uri ri swike kha tshelede ri tea u shumisa mudzimu sa mudzimu a ri mushumise sa nḓila u swika tsheledeni ri shumisa lutendo sa nḓila u swika muzimoni. in other words mudzimu ndi ene destination mudzimu ndi ndi ene ane ra kona u swika hone muvhuso wa mudzimu ndi ndi zwone zwihulwanesa not hezwi zwiṅwe zwinzhi zwinzhi muvhuso wa mudzimu ndi zwone zwihulwanesa zwino heyi thero i a lemela ngauri vhathu vha khou ṱoḓa eh, ri tshi vha practical ra ri fhedzi eh, ri ḓo ḽani ri ḓo nwani fhedzi ri ḓo ambarani ri ḓo fukani ndi yesu kristo u khou ri mbilu dzashu kha dzi sedze kha Mudzimu. Hezwi zwiṅwe zwinzhi zwinzhi u ḓo ḓi zwi engedza. Ndi a maṅwe mafhungo ane a ya a ya a ya a ya konḓa nyana uri Mudzimu u ḓo zwi engedza. U ḓo ri ṱhogomela. Zwino ndi mafhungo a lutendo anoni uri na ri tenda kha maanḓa ashu a u kona u ḓiṱunḓana kha maanḓa ashu a u kona u wana tshifhio na tshifhio tshine ra nga kona u ḓi tshi shumisa vhutshiloni hashu kana ri tenda kha uri Mudzimu u na maanḓa ndi mu kona zwoṱhe na na ngori na zwiṱukuṱuku ri ḓo kona u zwi shumisa na musi no fhedza nga vese heinoni yo fhedzisela ine khayo vhunzhi ha vhashu ha vhathu a vhathu i vhala zwavhuḓi a vhathu i vhala vha i pfhesesa heyo vese ndi i vule i wanala kha Philippians vhafilipi chapter four zwino iṅwe vese ine vhunzhi hashu a ri i vhali zwavhuḓi ri i vhala ri sa i pfhesesi

vha zwi humbula zwa uri heyi ndi bugu ndi ndi ndi vhurifhi ko ṅwala vhurifhi to the philippians paulo mone vha ya vha vhala vese nthihi vha ri i can do all things vha ya vha ita zwoṱhe zwine vha nga ita zwone but hey i can do all things i can get promotion i can get what what i can i can do all things through christ the Lord. no no no that's not what this verse is speaking about because this verse is actually speaking about money heyi heyi verse i khou amba nga ha tshelede vha hashu paulo u khou ri Ndi nga kona u tshila nga zwiṱuku nahone ndi nga kona u tshila nga zwinzhi, so hezwi tshila can do all things u vha a khou ri ndi a kona u tshila musi ndi na zwiṱuku kana ndi a kona u tshila musi ndi na zwinzhi uri vha i pfha vha i vhale zwavhuḓi vha i pfhesese vha tou i thoma maybe kha na kha verse ten ine ya ri but I rejoiced in the Lord greatly that now at your

whatever state tshine a vha khatsho kana u nayo tshelede kana ha nayo i have learned in whatever state i am in to be content i know how to be abased and i know how to be abound in other words wa ḓivha u kona u vha na zwinzhi nahone wa ḓivha u kona u vha na zwiṱuku everywhere and in all things i have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. ndi paulo khoyo kwamba kuri eh, o guda u vha na zwinzhi o guda u vha na zwiṱuku o guda u fura a guda u vha na nḓala ndi khou humbula experience ngori paulo hu na he a tshimbila hune a khou tshimbila na nḓala a fudza na nḓala o guda zwoṱhe ndi hafho a tshi kona u conclude ari i can do all things a tshi ri all things zwi no khombo uri i can do i can do being rich i can do being poor u a zwi kona zwoṱhe ende heḽo ndi ḽiṅwe ipfhi ḽa ḽa ḽa important uri riṋe sa vhatendi ri tea u kona u tshila na zwinzhi nahone ri tea u kona u tshila na zwiṱuku nahone zwine zwa vha zwi lunesa kha zwoṱhe ndi zwa uri lutendo lwashu lu kha mudzimu um treasure yashu i kha mudzimu ri sedza kha muvhuso wa mudzimu a si nḓila eh, mudzimu a ri shumisisa nḓila ya u swika lupfumoni ee ri shumisa lutendo sa nḓila ya u swika mudzimuni ngauri mudzimu ndi ene destination hezwi zwiṅwe zwoṱhe zwi khou tou engedziwa ende zwiṅwe zwoṱhe ri tea u zwi vhona ri khou zwi vhona nga mafhungo a muvhuso wa mudzimu so heḽi ipfhi ḽi a konḓa ḽi a lemela vhathu vhanzhi ngauri vhaṅwe vha nga ḓiri a ḽi practical mara hu na mafhungo a lutendo hafhanoni hu na mafhungo a u tenda uri mudzimu nga ngoho ndi mudzimu a tshilaho ndi mudzimu a re na ndavha ndi mudzimu a konaho. ha balelwi nga tshithu ende musi ri nae vhutshiloni hashu ri nga kona u sedza khae ra tshila ri nae tshifhinga tshoṱhe nangwe ri na zwinzhi ra kona u tshila na Mudzimu na ngori ri na zwiṱuku ra kona u tshila na Mudzimu mara fhedzi lupfumo pfumo kha riṋe ha vha hu Mudzimu ra kona u imba luimbo lwa lwo ri lupfumo pfumo ndi iwe Murena. Vhupfumupfumu ndi Iwe Murena. Hezwo ndi zwine ra tea u kona u swika khazwo musi ri tshi khou tenda kha Mudzimu wahashu. Heḽo ipfhi ndi khou ri heyi ndi iṅwe ya nḓila ine ra tea u thoma u pfhesesa tshelede ngayo musi ri tshi ya dzi kerekeni dzo fhambanaho. Ri tea u thoma u pfhesesa tshelede uri riṋe lupfhumopfumo lwashu ndi Mudzimu ri rabele uri a ri vhofholole kha u vha vhathu vhane vha funesa tshelede ri vhe vhathu vhane vha funesa Mudzimu. Ri si vhe vhathu vhane ra luvha tshelede ra ita tshelede uri ivhe midzimu yashu ri fhe mudzimu wa ḽiṱaḓulu ḽa ṱuwa a ene a eṱhe ane avha mudzimu washu. Zwino tshelede vhahashu i nga ri dzhenisa khomboni arali ra sa ṱhogomela i nga ri dzhenisa khomboni ya u funa tshelede u fhira u funa mudzimu ya u shumisa Mudzimu sa nḓila u swika kha tshelede u shumisa na na ṋamusi ri nazwo zwa uri dziṅwe kerekeni ri funziwa fhedzi how to get promoted ri funziwa fhedzi how to work on the next leader in life mara hu na maṅwe mafhungo a vhukuma vhukuma ane ri tea u a funziwa ndi a uri riṋe ri tea u sedza kha mudzimu riṋe ri tea u sedza mudzimu sa ene the reward sa ene zwine ra khou nyanga u zwi swikelela not sa nḓila ya u swika tsheledeni uri hu vhe ene mudzimu e eṱhe ane ra khou ṱoḓa u swikela khae vhashu nga ḽeḽo fhungo ri a livhuwa tshifhinga tshiḓaho ndaa.